na una bakore man na me i dey kankwe today no for do our small life we no go get plenty plenty talk for talk am yes we get na small tori we wan tori am the tori no go long na for talk for una about ndamba yeah only ndamba palaba dey for here because for palaba election no poor biara don talk say eh, he go die for power What be I say go die for power? You know, go die for power. No man no sport movie. Say now he get Cameroon. Cameroon now he get am. Make they no make John make Kale say they want movie for power. Now then Isa Chiroma. Now I know that Isa Chiroma will not tell Anglophone crisis start. That man make a year battle. He, that man the lie like say I don't understand. Isa Chiroma now one of the biggest liars. The way I don't know him. for politics but inside chiroma now don talk say this way don change e don come now i dey do thing dem i don change i dey think say anglophone go do this and that bello buba the way they dey since wey that thing start na now they talk say if they win if i win election i go dialogue i go liberate all man that people dem so i no dey believe them they all them so i no dey believe them joseph say they all them so i no sure say i fit believe them

Ah, ulijo we no na so na go mi top kam to no mu na to uti kam to. For see wala na woman which man you go choose a itu. O hope say when una go mi top kam to una go talk the matter. We we go go know wala na u go una go choose am. Eh, why we dey go vote dey vote and then we dey vote na say me dey vote for say military change. me change me power change e run too much now we don stay for that thing so tey we say we don hear we don we don hear bad for that matter master all man dey hear bad we no begin stay with power forty three years forty three years wey man with power eh eh master countryman countrywoman Another tori here, na that one still another tongue that man on. Andre Onana. Onana haters and police. Oh, Onana haters and police. Oninie, Onana na ten I go go play for Turkey. Tan tan tan. Na so they score he first go for Turkey. Tan tan tan. Uh -huh. So Onana go play ball for Turkey. Wetin happen for there? Yesterday, Fenerbahce play against Trabzonspor. They score, e go paradam bam bam, one not. Na so na my team loss. Una wa the send boy wan go catch am, he send him hand go knack the ball, the ball comot back. Na so pam. Fenerbahce attacker dey send the ball back na so dey score am na so Onana don take na 1-0 the team dey na for number two position for Turkish uh, Premier League eh, they call it Super Liga na now the team now don go down Frrrr. number five position na Onana first match first goal, first defeat for Turkey. For our other side for Manchester United. Manchester City give Manchester United 3-0, 3-0, 3 kokoso, bam, bam, bam, bam, yes. Now so by G, he take one goal, take two, take three goal. Now so it happened for that side. Brian Bemetu, now come and send for Manchester United.

I salute you now. Una never subscribe for this channel. Eh? Subscribe because eh, small time now. I will chine rabu. So I go start tori I go start knock for here. I go knock strong, strong political tori then too. Conscientization that means for inform people then for make I mean they get awareness. We go knock for here very soon. So when we reach that number before we start the fire the talk the fire the talk for day. Now so the thing happen. Countryman, countryman. Mark Brisi matter. Wa brother Chi Ivo. e don make some interview inside the interview he talk how wey magbis come for cameroon how wey he dribble minister me minister no know say na he dey behind that offering of magbis na so minister now don sign the deal magbis dey don recruit am because wetin he talk he say na because say minister e get e dey against eto so e- any man wey na friend for eto Minister no like the person, minister dey hate the person so e no wan work with the person. If you dey eh, corner corner Eto, you talk anything wey find with Eto, he just hate you totally totally. But he use na him cousin for pass for make am make dey recruit Mark Breeze. He said said talk say he bin don propose Mark Breeze for Eto, Eto tell him say Mark Breeze no get level for coach Cameroon, Mark Breeze no get level, he level still small for go coach Cameroon. Na him the he said said dey talk the very thing na wetin happen for She Ivory talk all it way talk and also now the question that way we fit ask am now countryman countrywoman as the thing dey so uh -huh. na for here way we go put end for do a small pidgin program wey we come for come blow am for una for this day may we take the appointment for small time again.